Jaduong' Martin. Rutuga.
Weche osekethore e piny ka omeya. Mi osachwacha. Eh. Kanyo jakete e sime kaduoga gole to wuok nus. Hey! Ma nyathi mocha jodongo manade gi tukutuku irwako wuoto basi ni lu. Eh. Jaduong' Martin. Ma donge nyathi manyocho goya gi kidi ka lewni te. Ah. Dongine manyocho ga gi kidi omera. Ka lewni te tiyo miang'o.
Eh? Kalonda tiyo miango, kalonda chiegi yo miango. Lewni to bedo chiegi klosi nyakwa lewni. Kalonda penjo yo miango, kalonda tiyo miango.
Ni kakuwe. Ah? Eh? Ni kakuwe. Idwa gi ngwe, udwa we aka kenda. Okonya we, okonya we.
Idwa na. Nyithindo

Tino sebido mara. Tino turo tienda manyocha kati yango gwe ukanyiedha.
Odwa ni we pesa sara ma wachamo matin. Yo yudo pesa.
Yes, yes sir.
Nyo yudo pesa maber kabisa. Yes sir. Kusunyo ntinga manyo pesa ne ong'adi? No sir. No. Nyaka sani chief pidho uchwe uchwe uchwe. Awi aneno ka sani odhi maber koso nitie ng'ama dhi marach. No.
Ha? No sir.
Onge ng'ama winjo marach.
Yes sir. Sani ng'e ni koro kes ni waseyalo keses mwatieko manyoro ma kawuone ma koro warito. nikech kanyo ng'ato ng'ato osechamo misache koro warito mana ok ine wan wabedo mana piny moosa koro iti chief gi samoro kisas biro mopogore opogore
Moro wachne. E gweng' ka. Mane.
Mamiel amiel. Eh, chuori, chuori, chuori. Chuori.

Anyalo seto security ma puri sani ma iki. Yo wang' chi.
Iwe ni ma be dipo dhok dhiang' ka dhiang' punda ka punda ringo donje. Ii.
Chief. Ok adwa walo manono teri mos. Jaduong'. Ai.
Gima waneno.
Bet Dembri se biro ka chief. Ora. Ma e chakruok mar kes. Iluongi ni ng'a? Hickman.
Gima waneno. Hickman. Hickman.
Ija kanye? Aja kadem ka endi.
Iwacho ni Ikman? Eh, Ikman. Jakadem. Eh.
Dembri, Dembri, Dembri.
Ka osekel nyaka kes mag ajali ma ne oturo ndiga itero ja kidi. Eri wacho kidi. In an Ford Meroka. Ile ile luongi ni Ford. Eh, Meroka kata guom peko. Meroka.
Eh. Guom peko dhi wach kucho mago kibiu ka chief ka. Ah. Security. Yes sir. Yes, sir.
Gumpeka ukiwacha. Hey. Ija kaje. Joka dem ka.
Wai wai tu le pro chief. Maka dem joka dem ka wuno ngeny ka kuso chako chako chir chienu kendo. Kadem kai mane kai kai sisi no bire chakre chienu ji. Ah, we wakacho ni yo chief. Ha?

Nyathino nyoga gi kidi. We wach wach kidi koka wayalo wach ajali ka mo, mo, bas mo mo, mo timo ajali. We wach wach nyingi nga. Ah, Iluonga no tugles. Tugles gini go bedo oko nyingi. Ija kanye. Eh, Ija kanye. Ajaka gano gwanda. Kagani. Eh.

Kasto imo meri nyocho nindo. In ma in otug leso meri nyocho nindo in. Kwa adhi adhi mondo adwa gi wuora to ayudo ka nyathi joko ng'ombe ma nyocha kwayo mwalo kae. Nyathino weyane weyane weyane kesu node poni olu oro oa Migori ochimo Eldoret Kisumu Ethiopia Udwa ang'o dhi rume wach dhako? Wuoro wach. Chief nyadwa dhi ter ka tero to adhi ayudo nyathi matin ma bath nyakwara kanyo wa gi kidi. Eh.
Ung'eyo kuma nyathini nitie? Nyathini nyathi jokome mwandu but koyende ka moting'o jemni odhi om nyathini joga gi kidi. Security!
Yes sir!
iome koso kok direni mos ing'e ni kesu ni anyalo rucho ma ng'adi ma kingi ma wit kuchu ma kawo pepas ni madhi anyume kendo mabo rum kamano iwinje jaduong' awinji in ing'e na somo gi wuoru ejin oh. wuod jaduong' bel kod uma donge eh, jaka de eh.
eh babu ne wan go kericho oh. eh kane watiye kambi kamano

Ne ka kuneno, ne ka kawe ne rore. Yathini, yathini nyalo go. Ne ka kawe rore. Kaito nyalo tieko leke ni modonga uchiel maneno go te. Ino nyalo lu, onyalo lawo kodi dhoge. Ijana leo ni tabasi ni. Bela ni mos.
Bela ni mos. Wiu kati kata pachu karinge ni ukelu kesu jie dek ne ngata chie.

Ijakanye. Joa.
Linga ne mos mondo winje ni kwa security. Yes sir.
Wako guoko so wewe.

Wache mo- ing'eni magi youths be ka- gima giwache matiyogo ka giwacho ni mondo aketh kes taketho kes kadhi gi kes mbele tadhi gi kes mbele security Yes, sir.
wadhi gi kes mbele koso wawe Yes, sir. wawe koso wadhi security Yes, sir.
adwa ng'ado kes ni kama idwa tero in be idwa tero Eh, hapa ni wateru.
kesu ni odhi alanda